Eh, mɔni ƒe nyae megblɔ va yi. Mekɔ le fefe o. Eviawo ɖe mɔni gblẽ ɖe mewu mi o. Ale gɔme se ɖe. Ta enu gbãtɔ ne eva yi ƒle mɔni le asime ɖe dzagba nane mianya be mɔni yi ƒle ɖe mɔni kɔ. Ele gɔme se nam ɖe. Aha. Haɖe be nu ka ta? Eh, mele mele app o ne kɔ yɔnɛ. eh, yovowo ƒe eh, le bene potato potato ya nɔ yɔ potato ɖe ya le asi nye me fifi la me le nuƒo kple wɛ ele gɔme si nam ɖe abe potato ya ɖe ya kɔ nɔ eya kple eh, aŋɛ alo rɔba ya kɔ nɔ tsatsa woakɔ to machine me wa o machine le wo si abe leke yɔ ne gate eye mi kɔ le bli tu Ya woku tu nu ya kɔ na amegbetɔ. Woatsɔe wliwliwliwli amegbetɔ le ga di. Ta egbe míayi ɖe tutu ɖe dzi. Ya ta mekpɔ va mɔ ya dzi. Ele gɔme se nam ɖe. Míayi ɖe tutu ɖe dzi. Abe megblɔ le nyewo previous video me alo video yi me wɔ va yi. Megblɔ le eme be ne Mawu lɔ̃ la makɔ ap eh, nu ke ne eh, anagote va fia. Anagote ya ɖe eto vovo. Ele kpɔ ɖe. Anagote ya ɖe eto vovo. Tsɔa Nangote mi le zã mi le dudu le aƒe. Ele gɔme se na ma. Aha. Ta egba Nangote tɔa ekpa maga yi dui bo. Eh, mɔlia ƒe akpa dzi. Ame sia ame ne wɔ ko dza gba ne na nam comment. Aha, dza gba ne na nam comment. Comment a ele veve ɖe. Ma nya be ɖe mi le tutu ɖe dzi kpɔ. Ele gɔme se nam ɖe. Eya ele veve ɖe nam. Yata me va mɔ dzi. Mia ƒe dedie nɔnɔ, our food security. Èlé gɔmese nam ɖe. Hã, míaƒe nuɖuɖu ƒe dedienɔnɔ, míaƒe food and drug board, ne womegawɔ mistake o, míaƒe agriculture department wɔe, ne womegawɔ mistake o. Èlé gɔmese nam ɖe. Ne womegawɔ mistake o, ne woakɔ GMO kɔ va na mí o, ao. Mímele GMO di o. Mí, mímele Monsanto di o, ao. Ghana-nyigba alo Afrika-nyigba ɖe, nuɖuɖu ɖe wòdze be nebɔ ɖe mía si, ne míana ame ɖewo hafi. Èlé gɔmese nam ɖe. Ɖeɖi mete míaƒe anyigba ŋu o, ao. Ele gɔmese na ma ta eye ele me ba be mi le ga di adi ga kɔ wu amegbetɔ a? Ele gɔmese nam de aha ta akpa ma ya me di be mi ale ŋku ɖe ŋu. Ma yi ɖe dzi egbe egbe nui me di be ma discuss vi ɖe egbe ƒe topic ko eye anye akpa ka wo du mi le. Ele gɔmese na ma akpa ka wo du mi le. Ŋtsɔ me ya asi me. Alebe me va fla akpa ɖe. Akpae me ƒle ɖe nɔvinye. Nyewo nuku. Ho dzim kpa abɔbi kura tse ne ƒo detsi vɔin. Abɔbi me nɔ detsiwo ta me. Ele gɔme si nam de. Ne onye be eƒo detsi vɔ, detsi bi le dzo dzi, elɔe kɔ da ɖe yin. Akpa ɖe do dze be ne nɔ detsiwo to. Eze to me ya dze be akpa ne nɔ. Le mɔ dzɔ Hafi wònye be meda nu vɔ, ɖe tse bi ya kpa va le dzi me abe aŋe. Ɖe tse akpa akpa akpa fo va le dzi me. Vɔ nye be ne be yeaƒo ɖe ne ƒo ɖe tse vɔ nye be yeaku ɖe tsi yeaɖu nu ɖe. Ɖo dze be nablu me haɖe nu ka akpa ɖe wodo va nɔna to. Míatɔ ɛ akpa yi mi le dudu ɖe Mí le mía ɖokuiwo wu. Mí le mía ɖokuiwo wu. Ghanaians can fish. Nu ka ta mí le aƒuto? Aƒuto le mía si gbogbo ɖe. Nu ka ta mate ŋu awɔ deep fishing o? Míade aƒuwo me ava lé akpa kɔ va o. Ya wònye be woakɔ akpa tso du bubu me akɔ va Ghana dukɔ me. Magblɔ nya ɖeka kɔ to eme. Ɖeko woyɔnɛ eh, tilapia yi wole nyinyi. Meɖe ŋku, mía tɔ yiwo le business ma me no kpɔ gbɔ be yewo le eme ɖe amegbetɔ ƒe dedienɔnɔ ta. Nya ɖeka ko magblɔ, no kpɔ gbɔ be yewo le eme haɖe amegbetɔ ƒe dedienɔnɔ ta. Èle gɔme se na ma? Mele gblɔ kple susu be nuɖuɖu yiwo nana akpa ɖe Ne wò amegbetɔ edui ɖe akpa do especially tilapia ɖe menye nu vie o eya ɖe mele gbɔ le mi adegbe me go to youtube yi ɖe youtube ne na na wo ŋutɔ na wɔ search na kpɔ be ne oya ne lɔ ko type be fake fake fish eya ɖe me kɔ le mi adegbe me gblɔ nuɖuɖu akpa vovovovovo nuɖuɖu de ga le mi lɔ ne pa mi nɔ du menye nu vie o Ne ne excuse me to say ne okple okple wo girlfriend mi do kura tse ne ome ƒle ŋɖu ɛ eh, ɛ eh, fruit mɛ ne woe efia be me lɔe ma o. Vɔ no tsi na go and find out the top five or the top ten fruits that are dangerous to human health or

Akpa ɖe le, apart from tilapia akpa ɖe le me enye ame nɔ du paa ame nɔ akra ame nɔ du me nɔ du serious. Vɔ nye me le ŋku ɖe ŋu kpɔ yi to me alo de nye me ke ɖe ŋu. Wo nɔ yɔ be cassava fish si gbe nɔ me nye me nɔ se ma. Ta de me nye ne me yi ɖe eh, restaurant e yi de me nɔ yɔ be o oh, mi nan cassava fish kple eh, edzo xɔxɔ wa me ve. Ale gɔme si ɖam de. Ya me nɔ xɔxɔ. Gbe ɖeka me nɔ fi ya wokɔ video kɔ do ɖam. Mía tɔ yiwo le Togo me, asi gã me, mekpɔ video ɖe tsɛ. Wònye nyɔnu ɖe va ke ɖe akpa ɖe ŋu. Wòda akpa de go le asi me, le asi gã me le loa me. Mía tɔ wɛ tsɛ le dzɔdzɔ. Kpɔ, enu yi mele gbɔgblɔ be sikiriti ɖe alo míaƒe dedienɔnɔ ɖe. Magblɔe. Nɔviwo yi la hawɔe ɖe. Eye akpe ɖe ŋu wòanɔ safe. Eya manɔ me ɖe. Mate ŋu ayi o. Ele gɔme si nam ɖe. Eya manɔ me ɖe. Mate ŋu ayi o. Tseta mate ŋu ayi. Haɖe ne wònye be eye wò kpli mewɔ nu ɖeka o, mi mewɔ susu ɖeka o ɖe, woato dzi agblẽ nu le ŋuwòe. Yata mele gbɔgblɔ be eŋeawo ƒete we have to be one. Magblɔ nya ɖe kɔ tso eme viɖe eya mawɔ mava wɔ wo video. Me ɛ miatɔ miatɔ yiwo le tɔnye yiwo le ɖeke yɔ ne aƒlawo me. Wokɔ ɛ information ɖe kɔ do ɖa me heme wɔ video tsɔ ɛ nɔtse ŋu. Wokɔ ɛ message ɖe kɔ do ɖa me kpɔe mava wɔ video tsɔ ŋu eya mawɔ screen recording ɛ. Hmm. Miaƒe fiagã eyi ɖe nɔtse va do aza le fima. be de barrier de korea eh, colonia barrier ma barrier ma de ne mi de ɖa o nya se ne me dzi dzɔ tso me ele gɔme se de ne mi vivi lɔlɔ le mia dome mi vivi de ka wɔ le mia dome de mia yin gɔgbe mia yin gɔgbe ta nɔ fi nye nu dudu evelia yi me di be ma kpɔ ma because me pɔ de tsi ba kpa me ye mo alo la me le mo ma wata di be la me le mo ao Ele gɔme se ɖe? Ta akpa, míatɔ yewo le akpa ƒle, míatɔ yewo le eh, eh, fresh fish ƒe dɔ wɔ. Mede ku na mi. Ne mi yi ɖe asie me ɖe, mi kpɔ gbɔ be mi kɔ nuɖuɖu nyuiwo kɔ va aƒe. Dedi mete miawo ao. Dedi mete miawo. Kobi kple abɔbi miaɖui. Mi ma mi mi mi mi mele tilapia di by force o ao. Mi by force ye o. Ele gɔme se nam ɖe. Ame ɖe ƒe gakpɔkpɔ ta, axa ɖe nu ma ta, akɔ nuɖuɖu poison wo akɔ na tilapia, tilapia lololotolotoloto. Ha ɖe be yeakpɔ ga ta. Ne ekpɔ ga ɖe fi ne kɔ yie. Solomon kplɔ atse ɖe fi nɔ le. Bill Gates ƒe gakpɔkpɔ ɖe nuka kɔ le wɔ? Nyuie ka tututu wokɔ le wɔ? Eh? Gɔtawo le Ghana gbogbogbogbo mekpɔ dzre ɖo. Vɔ wole ga xe kɔ le nu gbegblẽ wɔ. Ta ne ekpɔ ga vɔ̃ ɖe ta ewɔ nu ka tsɛ ɔ? Míaƒe dedienɔnɔ, ame nɔvi lɔlɔ, eya bia ame ɖe. Eya ma nɔme ɖe. The food security will never work because ame number one people, ame yiwo ame gbãtɔ yiwo le mía mía nya be ne nuɖuɖu ɖe ava Ghana ewoawoe nye eh, importers wɔe. Ame gbãtɔ wɔe mi. Importers were. Ghana government, Akuffo Addo gblɔ be ne wota si home use wokɔ kɔ va aƒe, especially eh, electricals, ne wokɔ ne wota si kɔ kɔ va aƒe, vɔ leke mía detɔwoe míle avu wɔ be ok, ne míata si fridge kɔ kɔ va aƒe, home use kɔ kɔ va aƒe yi, can we manufacture them at our own country? Míate ŋu awɔ dea?

Ale gɔme nye paper ya ƒe titritɔ. Lemɔ. Hmm? Ya wa zanu mi kɔ practical. Then you use meta to do the real thing. Fi ne wa kpɔe le. Ya ta mi le megbe tsi. Ta nɔvi nye, nu gbãtɔ yi me di be mia ga le ŋku ɖe ŋue ma. Mia ƒe akpa, tilapia especially, kple cassava fish yi. Mebe ne yi ɖe asia me ɖe, lé ŋku ɖe nuɖuɖu yi ƒle le ŋu. Mègatso ko nàƒle nuɖuɖu o. Lé ŋku ɖe nuɖuɖua ŋu. Ele veve ɖe. Ne se ko na nɔviwo nènya. Mɛ, miwɔ video. Fifia WhatsApp bɔ mɛ. Ne ame sia ame neke ɖe wo, ne ame sia ame nenɔ ŋute. Womava wu mí le Ghana o, ao. Ne womenya ɖe, magblɔ nya ɖe nu yi ta Afrika le fukpe. Magblɔ nya ɖeka pɛ. Ame ɖe agblɔ be vi fɛ ya ele nya magblɔ. Ɛ, vi fɛ ya gblɔe. Magblɔe. Ne kɔ ŋku kɔ da ɖe xexea me godoo, ɛ, ne kɔ ŋku kɔ da ɖe yin, xexea me lɔna Africa so much. The creator of the world love Africa so much. Kpɔ, wobe anyigba ʋuʋuwo le teƒe teƒe teƒe teƒewo, ɖeko mi kɔ toko le esi. Ɔbe etsi la me do le teƒe mi kɔ toko le ese. Edzɔ le fi lo, edzɔ le fi lo, edzɔ le fi lo. Ɖeke me kpɔ dzɔ le 21st century yi mi le me yi ɖeke me kpɔ dzɔ kpɔ le Africa o. Africa is the most stable planet on earth. Yata wo tsitre ɖe miawo le gbegble di ko na mi za kple keli. Ele gɔme se nam de. Ta nɔvi wɔ ɖe eyae. Nɔviwɔ ɖe eyae. He yovo va Afrika ɖe, ɖe wokɔ tukɔ na mia tɔgbe yiwo te ŋu lé wotsi na be va yi lé fo wo va. Ya wova le mia tɔwo lé. Kɔ va le dzadzra na woe. Wo tu Amerika for free, tu London for free, tu Britain, Britain for free. Ya egbe ɖe, ne ebe ya yi ɖe Britain ɖe, you have to sweat so hard before you enter into Britain. You have to sweat so hard before you enter into US. Nɔvi ya, agbea ɖeka ye. Ele gɔme se na ma? Ta nu ɖeka madi be miawɔ enye be ne nya kpɔ video ko dzagba, ma video kple nɔviwɔe. Ma video kple nɔviwɔe. Ele veve ɖe. Ma video kple nɔviwɔe. Ne atse ne wòasrɔ̃ nane le me, ne wo susu me ne wo wo ŋkume ne ne kpɔ be ɖe nɔ nane le dzɔdzɔ. Enu nya yi gblɔ me le ɖe nyateƒe alo alakpae. Mi ma gblɔ asi nane ame ɖeke o ao. Vɔ mí malɔ̃ tsɛ be ame ɖeke nekɔ eƒe asi kɔ va gblẽ míaƒe agbe o, agbede gbadagbede, eya malɔ̃ o. Èlé gɔmesi na ma? Malɔ̃ be nàkɔ wò ga didi kɔ va gblẽ míaƒe agbe o. Kpao, madi o. Èlé gɔmesi nam ɖe? Aha! Nuɖuɖuwo le vovo. Míakpɔ fuu sikiriti. Ne míekpɔ fuu sikiriti vɔe, ekema susɔewo míayi dzi. Susɔewo míayi dzi. Èlé gɔmesi nam ɖe? Ele aƒewò me, ame ɖe, ame ɖe le wò dziƒoxɔ me le wò kpɔm ɖo ɖa.

kpɔ gbɔ be yi subscribe le enua enua leke wo ne screen dzi aha ne ezi screen dzi automatic ko a subscribe na wes ɖeka ese gɔme ne wo ya ne ya zi gɔme gɔme subscribe button ne wo screen me kpe wo na wo screen ne kpe wɔ ne wa lolo alo wɔ full screen ne nya zi full screen ko akpɔ subscribe button dze zi dzi ese gɔme nam de kema mia mia nɔ kame medi dɔgbenyuie na wes mebia nkeke aƒe dɔgbenyuie na ame sia ame